Ha mi amukela eka Zangoma Village Comedy FM laha mi nga na eh, Fixon eh, host ya n'wina eh, ni mi rhandza swinene hinkwenu emakaya namuntlha hina eh, guest ya hina lava nga hi vhakachela lahawane eh, I buti jukujuku i jukujuku nqambi ya ku duma swinene nqambi leyi ya tiveka hinkwako so hi lava leswaku namuntlha va ta kota ku va va hi xerhela kahle hi gondzo ra vona ra vuqambi leswaku va humelerise ku yini na tshemba leswaku muyingiseri hikokwalaho nga kona u lava ku titwela hi ta wena tindleve hi nga si dya nkarhi mi nge ni amukela buti jukujuku evukon'wini bya hina ha mi amukela buti jikujuku um hi kombela leswaku mi ti tivise ka vayingiseri ku ri hi n'wina mani u already u vurile ku hi mehe jikujuku na mina ku amukela um ni kombela leswaku n'wehe ku va n'wehe mi ti tivisaka mi hlamusele vayingiseri ku ri n'wina hi n'wina mani hi ku swi nga endleka ni ku buti jikujuku ku ve a ni swi vitani kahle ma swi vona ni lava leswaku mi hi hlamusela vuenti ku ri i buti jikujuku wa le kwihi swi endlise ku yini na Kume hi Mejukujuku, tanihi loko we u vurile we. Eh, Eyi, hi hi Mejukujuku me. okay matasa ku e buti jukujuku ni- ni lava ku ri mi ti okay eh, eh, eh, riendzo ra n'wehe ra vuncambi eh, swi fambise ku yini hi tihi ti-challenges leti mi nga hlangana na toho eh, ku za mi ta mi ta fikelela ko kwala mi- mi swi endlise ku yini hi kombela mi hi hlamusela vuenti buti jukujuku wo wo ku ta fika kokwana ne um na khensa um eh, me loko o oh, loko ni suke kaya me ni te ni ye ni suke ni famba um kokwana ta ngoma um ni ya le tliliniki ni ya kume taxi loko ni khandziye taxi yi fambe na mehe yi ya exipunu loko se ni fika le xipungu leyi taxi leyi yi famba na mehe nakambe eh, eh, okay yana ni mahlweni yana ni mahlweni eh. a ni kombele ku hlamusela a ni kombele ku hlamusela a ni te ni fikise ku yini kokwana um se ni ya ni ya khandziye taxi yin'wani yi famba na mehe ni za ni fike mariveni hi yo mhaka ni nga famba ni za ni ta fika kokwana ti-challenges ni nga hlangana na tona i ku van'wani loko hi ya famba hi taxi liya va va va yimisa ma swi vona va yimisa taxi liya ene se swa ni hlwerisa ene mehe ene Na munhu no no no i i i- i sorry sorry sorry buti jukujuku mi nghena nhon'wini hikokwalaho ka nkarhi hikokwalaho ka nkarhi mani eh eyi a mi swi vekisi swona leswi a ni lavisa swona a ni vuli riendzo ra ku va n'we mi talani
hi ri riendzo leri vulavulaka hi rona a ni vuli riendzo ra ku van'we mi fika laha studio laha um ni vulavula hi riendzo ra vuqambi bya n'wehe ku ri mi sungule kwihi mi dyondze kwihi ku tlanga sweswi mi swi tlangako ene xin'wana xa koho um vutomi bya n'wehe byi fambe njhani eka process ya sweswi leswi hinkwaswo na oo a ni nga swi twisisi um mehe ni lo suka mehe vhele mehe hi ku ni hayi buti jikujiku swi tikomba onge a hi le ku fambisaneni kahle swi eh. komba onge a mi le ku ni twisiseni leswi ni swi vulaka a ni kombela ku ri at least um hi wahi marito lama mi nga va ku na wo eka vayingiseri um lama ya nga kota ku va ya va pfuna na no ni yingisa a wu ni yingisi me marito lama ni nga vulavulaka ka wo ka vayingiseri i ku loko va va lave ku va tinqambi a wu ve tinqambi na vo no bo tijukujuku e kahle kahle me a ni hleketa onge n'wehe loko mi kumeka okay hi wahi ma ma matiko lama n'we tanihiloko mi hlamuserile loko mo nghena la studio mi ku hawa n'wina mi dumile ma tiveka swinene um hi wahi matiko lama n'wehe mi nga mi nga travel eka woho lama mi nga famba famba eka woho lama va mi tivaku lama mi nga mi ya performa hi swa vuqambi bya n'wehe ya ko ni dumile ni dume ngopfu e matiko lama ni nga fambi ka wona mehe a ni si tshama ni famba tiko na rin'we mara ni dumile matiko lama hinkwawo a ni se hamba loko mi hlamusela ku mi dumile sorry ku mi ngheni non'wini sorry um se loko mi hlamusela ku ri mi dumile ene mi fambafambile tindhawu to tala um like swi a mi va mi vula yini so mehe kahle kahle ni vula swona sweswi na ku byela swa ku ni dumile hi swona leswi ni vulaka swona sweswi leswo me ni ri ni dumile mara a ni lava ku ri mi swi hlamusela ku ri hi ndlela yini buti juku ma ta swa ku laha a hi a hi va ku holove me ni lava leswaku n'wina mi kote ku va mi hlamusele vayingiseri ku ri e timhaka ta n'wina ta vuqambi ti famba njhani a hi va ku holoveni kumbe swin'wana ma swi vona mara a ni lo ta twisisa kahle ku ri swi endlisa ku yini okay mi hi hlamusele ku mi dumile se mm. mi dume hi ndlela yihi xana mi dume hi ndlela un'wana na un'wana loyi a dumeke ene ndlela ya mehe ku ntlhambi yi famba kahle mi dumise sweswo na mehe so loko muyingiseri a lave ku va nqambi e vayingiseri swi tikomba onge sorry sorry buti jukujuku sorry um e vayingiseri swi tikomba onge hi na problemenyana ni nkulukumba loyi lani leswi a nga hi byela swona swi tikomba onge sweswi a nga ha lavi ku swi vulavula um buti jukujuku kahle kahle n'we ku endleka yini kahle kahle n'we ku endleka yini wena u ku a wu ni nyiki nkarhi
se mara like mi swi endlisa ku yini n'we u swi endlise ku yini a wu ni nyiki nkarhi wa ku hlamusela wa ni khatakhata loko na ha vulavula um vayingiseri mi ta hi khomela hi ta loko ya ha ye breakin hi ya vuya sweswinyana